Тойон Мүрү култуура дыбарыаһын сонуннара
Күндүлүнэ ансамбл кыттылаахтарын, бука барыларын тиитик сүннүк эҕэрдэлибин. Онно бука барыларыгар ситиһиини баҕарабын. Дьоллоох болун.
Күндүлэри бу уон сыллаах төгүрдээх үлэлэрин отчуоттуур кэнсиэрдэригэр кэнсиэрдэринэн эҕэрдэлиибин. Баҕарабын өссө да уһуннук таһаарылаахтык үлэлииргитигэр уонна дьолу, соргуну, доруобай дьоллоох эрэ буолун диэн баҕарабын. Күндү күндүлэрбин уон сыллаах айар киһилэринэн үс сүрэхтэн долгуйан туран итик истинник эҕэрдэлиибин. Өссө даҕаны өр сылларга Ыллыы туойа сылдьын биэҕэ куруук күүс-көмө буола туруҥ диэммин эһигини алгыбыт уонна эһиэхэ туох баар кэрэни, сырдыгы, дьолу, доруобуйаны баҕарабыт.
Күндүнэлэри эдьиийдэрбин бүгүҥҥү үөрүүлээх уон сыллаа юбилейдээх бырааһынньыктарынан итинтик истинник эҕэрдэлиибин. Мин бэйэм эмиэ оттон ансаамбыл ырыаһыта буоларым быһыытынан Маннык түмсүү сүрдээх киһини үрдүккэ кынаттыыр, сырдыкка угуйар диибин уонна бу күндүнэлэр өссө даҕаны ылыы турдунар, өрүү ылыы туойа дьону үөрдэ ырытынар диэн эҕэрдэбин тиэрдиэх муҥарабын. Күндү күндүнэлэрбитин уон сыллаах юбилейдаах күҥҥүтүнэн ититик истинник эҕэрдэлиибит уонна эһиэхэ улахан махталбытын тиэрдэбит куруутун бу курдук үөрэ-көтө биһити үөрдэ-көтүтэ сылдьаргытыгар итиитэрбитин күндүллэри бу өрөгөйдөөх үбүлэйдэринэн биһи культура үлэһиттэр ааттырыттан эҕэрдэлибит жолоор күнү баҕарабыт уон эти курдук кэтэрдии эттимнээхтии кэдэрдэргэ холобур болаһыртынар үрдээх улахан холобуру көрдөрөллөр уонна ити кырдьык даҕаны стройну наҕараада ылбыттарыттан биһи ис сүрэхпититтэн үөрэн-көтөн турабыт. Ийэлэрбитин күндүнэлэри бүгүҥҥү бу уон сыллаах юбилейдарынан эҕэрдэлиибит. Манна мин ийэм кытта баар, эдьиийим баар, ийэм бииргэ турар балта. Онон бараларыгар привет уонна улахан эҕэрдэ булуохтун. Үтүө киэһэнэн бұл күндүнэлэрбитин юбилейнай концергытынан истинник эҕэрдэлиибит. Кытаанах доруйбуйаны, бу курдук түмсүүлээх, эрчимнээх урут бииргэ сылдьын биһигитини кытта сыанаҕа бары өссө да уһуннук ыллаан-туойун үҥкүүлээн. Эйэҕэс эбээлэрбитин олох бу үбүлэйдэх киэһэҕитинэн итии истиҥ эҕэрдэ. Бары доруобай буолун. Өрүү маннык ырыанан үҥкүүнэн дайа сылгытын биһиги батыйах. дьоро киэһэнэн күндү күндүөнэлэрбин дьүөгэлэрбин итиитик истинник уон сылбытынан эҕэрдэлиибин дьоллоох буолун доруобай буолун эһи дьиэ кэргэҥҥэ бигэ туругу баҕарабын күндү тойон мүрү олохтоохторун тойон мүрү культурабыт киинин үлэһиттэрин мүрүбүт нэһилиэгин олохтоохторун барыгытыгар бары үчүгэйи кэрэни баҕарабыт бары күндүнэ ансамбыл аатыттан Махтал биһиги көлөөччүлэрбитигэр, биһиги ытыскыт тыаһыгар.
Эрэ күнү доҕоттор ол курдук бу биһи сахалыы стандарбынан былаан Уус Алдаҥҥа Бороҕоҥҥо кэлэммит икки кэнсиэр бере турабыт. Олох махтадахпын барабыт көрөөччүлэрбитигэр, бу тойон нөмөр үлэһиттэригэр, уопсайынан биле туох бай,

дьоннор иин көрөннөр, күлэннэр, чөбөөтүк көрүстүлэр онна улахан махтал диэхпин баарабын бэйэм ааппыттан уонна улатараттарыттан. Уна ото улахан кассир хоох кэлин хаджын стандарттарга хаджын уосенин концерттэрге хаджын элбэх көхтөөх көрүүлээх ирдэргэ мероприятияларга хаджыр болун диэн ыҥырабын
Эр күндү доҕоттор, биһиэхэ бу Уус Алдаммыт улууһугар үрдээх улахан ыччат хамсааһына бу күннэргэ буолан дьабы маны биһиги тойон мир культурабыт дабарыһыгар түмүктэнэн эрэр үрдээх үчүгэй концерынан мин аттыбар турар бу ыччат министрэ Петр Шамаев дабаахалыста по тэрээһин туһунан хайдахарыттыгыт уйгу хире Уус Алдан улууһугар Отон үшүйде хыртыбыт диэ ханаада Уонна күүскэ үлэлээтибит. Пикет латиритиннэрдилэр. Манна наһаа үөрэбит маннык элбэх үлэ баарыттан. Бу диэн дигинэн ычет э, десана бастатан туран биһиги оҕолорбут э, улуустар хайда оҕолорун көрдөрүөхпүтүн баҕарабыт. Оны үлэннэн оттон иити үлэтэ булла диэн биир. Э, хас биирдии эр киһи кыыс оҕо сатыахтаах. тыа олоҕун билиэхтээх дии мин билбэм ол курдук биһиги ол чэрчитинэн тахсабыппыт иккис сылбыт буолла манна бу уус алдаҥҥа сүүрбэкки улуустан кэлэн үлэлээтилэр тоҕуун түөрт ыччат сэттэн нэһилиэгэ кэрийдибит биһиги ааҕарбытынан отуттан тахса отуттан тахса ыалга көмөлөспүт быһыылаах мин бэйэм тулунаҕа тахсан үлэлэстим Онтон үчүгэй олох туттан үөрдүм дии санаан. Тоҕо диэтэххэ оттон үлэ түргэнник бүтэр, дьоҥҥо маннык эрэл кыыма үөскүүллүөххэ дуо, эдэр ыччаттар бааларын көрөргө кырдьаҕастар антык астыналлар. Онон ыныртым махтаналлар ол эрэ туһугар диэбитим. Оҕолор онтон сылтаан практикал үөрэхтэригэр даҕаны, үлэлэригэр даҕаны механыахпын били маннык эбии күүс ылыналлар.

Сордаттан тэрээһинтэр аҕынан үлэ нэдиэлэтэ аҕаланна. Бүгүн биһиги дыбарыаспытыгар тук-тук оҕо профессиональнай идэтин өйү быһа ыытыллыбыт тэрээһин

Туох диэн тэрээһини? Үһүс муниципальнай тустуук чемпионат түмүктүүр үөрүүлэх чааһа. Болатыра.

Баян Дьүрүскэннээх иэйиибит түһүлгэтэ Уус Алдан диэн биһиги улууспут баянистарын, өрө куттаах дьоннорун концерта ааҕынары Thank you.

Муж устар биэс күнүгэр Сергелянская огни.
Бу концерт ровно маннык. Олус үчүгэй концерт, онон дьабыга баргытын ыҥырабыт күндүк оҕоттор. Дьоллоох Дьокуускай куораккаларыт биир дойдулаахтарбытын бука барыгытын. Бу Иннокентий Артамонов бар. Бары көрөн билэр буолуохтааххыт. Бүгүн биһиги табырыаспытыгар анамал концерт күн киһитэ көбүскэс айыы киһитэ аһыныгас диэн бу саха биир бэргэн этиититтэн Биһиги улууспут дьоно-сэргэтэ куорат урбатыттан киһи хайдахара сүргэтэ көрөҕүллэр, үөрҕэтэ. Тоҕус толору саал улууспут айар куттаах талааннаах дьонноро бу бары манна